Anyeri de gilwok lutwa apwoyowu tutwal i nino ma bino, i nino matin-ni, i ka boko lok ki gunya. Tin apenyo tam, agoyo cim, aloko ki lwak mapol ci ginongo ni, Kong gibok lok kom lengo. Tye jami ma mon pe maro tutwal i kom co. ma gineno ni Gat tye i lok me lengo iye. Dok tye jami mukene ma co bene neno ci wai, um-um, madam ce, kany kong ilok manok. Tin an atamo ni waloko lokki enoni yat otwagi, bok kong lokki enoni. Lokke mukene teteke tye. Pol la kare dano ka ngatu moni tye ki kit cilone moni, dano lworo wacone.

Gab dong tye, alur dogi kinongo ni gab tye iye. Lengo tye lengo kwayine mapat pat. Ento kong acak ki lok ma mon tye kwede i kom wun co ba. Gab ma mon tyeko kede namba acel en aye lok pa cokci. Ka anongo eka kenyo cok ci mon tye ki koko i komwu ba boys eh ni amono ni ki tim mo na dong in imito iruk cok ci acel eh nino ducu nongo ngwec wani nongo ngwec tyeni wa limo dano bene ilwor ba pien ilwor ni a tye gangi mukene war gilunyo woko Lunyo war woko dong tek ki tek mo bot dano ma ngeyo ni gap eni tye bote ma dong pe larre. Ineno? Lok tye akenyo ba. Orut lok pa cok cii, cok cii in pe ibedo kwede acel keken, iwil ko aryo adek angwen mo iloko. Ka iruko tinni dong pe dong ti odiki dong ilwok cut. Mege tye ki koko ni en onene ni wun boys wun co ko nen lok pa cokci, ngwec cokci tye marac. Ineno jami mukene ma me ma mon otito ni pe tye maber tutwal bot wun co ene lok pa lacuku leke. Aa wun ocwaka Arsenal Wan ongeyo mere ni timwu-ni tim magwar mada. Ento omege tye ka titone ni, Lacuku leke ma wun wuruko iye-ni, later bongo ca Taiwan, en ma tye ki logo ki flag pa Arsenal iye-ni, en aye kong lulwoko, kong luloko bene. Ento man dong ki pien Arsenal dong tye ka loyo dong odilo-wa, en cuwalle, en omyero dong iruk jwii. Pien in dong itye dong representative lawang Arsenal dong i kin gang kany omyero dong ibed mere ka ruko lacuk leke ni dong jwii kit ilwokke nining wa ma ngwec kumi pud be bedo diga atika gwokke ka kenyo mon pe tye ka maro lok enne ni dong lok mukene en aye lok pa yeya man eni gin kicimo atir wai ni yer tik ma nongo in ijuko ko mere kenyo ma ka iwaco imat cup poko amata ci nongo yer opongo dog umi ka eni ko bedo calo wa imato kwete aa kodi timme ene wan wapwoyo Lubanga ni commercial and self service tye dano ngat man gitoko dek ite i atamane ba. Ento ka kit ma nene eni ni dano camo mere tek i ataka acel-li, ci ngat mo nongo okwanyo mere olel ci nongo rab kwede-ni ci ineno ka dano lwoko cingi gia giweko i kenyo in dong icam deki in lagem-mi. Ineno? Gibiweko i kenyo ba. Aya! Lok pa ye mukene ma mon tye ki koko iye wun co, En aye te laywek. Wek kong lunyaro ni en oneni ma nongo ojugu joni ma bira ca opong kwede ni juk ma in ingeyo ye pa del col ye ne lokke ko brown brown. Ka kenyo gi wac ni pe ber ba. Lok eni lok ke tek en dong myero gi wac ba. Hmm? Wang bur dong pe ki be weko ko lwango. Ineno? Ni en one ni en aye area mogo ma mon tye ki lok iye ni kong wunen ki lok me lwet tyen wun ci wun boyi cukene lok ka lwet tyen pe wungado ci nongo lwet wun i lot ki lot mo ma gwero cuka gwero mac icuka ki dano. Ni en one ni area ma mege tye ki tam ni omyero wun boys oyub kakare manok. An dong amedo volume me ba. oniang maber amedo ma ngo volume ka adwogo bot anyira hahahaa awobe wa gucel lok ba awobe ocel lok keny ma pe larre awobe gutamo ni myero gititi wu i yo maber me acel gin tamo ni amono ni tye mon mukene ma kombeddi dong gin oloko Lesu onyo gin ma gilwongo ki tenge, ene dong odoko bongo ma gin tiyo kede me duny calo tawulu. Bongone eno ni co tye ka wacci ni odoko dong bongo luriu, odoko bongo dot, odoko bongo byelo latin, inongo nongo gibone bene kede en ka yubo ki cayo odiko ni co tye ka wacci ni gini enone ni kare okene. Alu ma a ki i yep ngwece pe ber tutwal. Ka kenyo wun mon oyubi, niang we. Man gi tiro atira ba ni oyub manonok ka kenyo. Ineno? Gi tiro bene ni en lok me gi tenge ni en one ni en dong ni kita wun wuwilo kede kit je me wiro wangwu ni eni, go wil be gi tenge manyen. Man gi tenge ma nene gi poko i campaign pa atuku bi gomme ni pud in igwoko watine adada ine ni Ee, ma nongo kitenge mukene ma nongo kicoyo iye i ki leb Kicwahili mogo, ee, ee, Rafiki Yangu, ee, mukene nongo kicoyo leb Lingala mogo, ee, Dombolo ya Solo, gini enene ni, wun weko gini loo ma lwokke ko ma dong wek wacoc dong bene neno iye ko, olok ka kenyo, cot iye wa i gin enoni, ka oloko lok manok, ci wabibedo maber tutwal. Lok ma dong ci otito Mukene ma lukke ki lok me lengo pa anyira ki Aguricio ma gin mito gineno improvement iye en aye lok pa ye wic man pa lyeli ma wun dong wuwilo ni eh lyel moni ma dong otime ko ki i China kaca eh lyel moni ma otime i Brazil li ye wice dong gicwale botwa i del col ka wun ruko nongo wuruko ka i wiwu wuruko ka i wiwu wucung bene i wi maraya ba ka ngine. Nongo otye ka twoyo neko kic kic kic kic giwacce co tye ka waco i kamukene ka pe ogeno maber ngwece tye ba yer mukene ngwece tye dok bene angeyo ni meno en aye tye ka kelo gipwola wa gipwola aywer mogo ma pien to eno ma nongo tye ka timeo calo calo calo wa calo Brazil gi Amazon kaca Amazon forest rwede oto oko. ye wica gicwalo boti. Aa, nga moni bene oto i China, awinyo i kome ce co mukene wa lek ma gitye ka leko lek madongo ba. I butu mere ata aye tye ka lek tung i leb Chinese, oh shing shung shung, ha shing shing shung ha, oh ha, hi. Ni ene ni cen ma wun dong wutye ka kelo gang ba. Co tye ki complain iye, itye ka winyo ne? Lok me lek ki eno mene, ci oye wic i ena wunu ci okelo mu ye wic ma tye imported o ki abroad ki wacci ngwece mukene tye ka ma ongabo iye eno ne ni kor gine gi gony gi gi kel gi i ngom ki bed keto i wi ceng kong kene kene ceng ogoo gi pien wu celu gini me cito i show show gini keken ma nen dong lok ma co dok otito ma luku lengo. Ineno, pa anyiras, ma gin tamo ni omyero ginen en aye i lok me lwet cing. Bor wa kaca, gitye ka waye ni, en lweti ni enone ni in itye ka yubo ki cam, tere enoni dong wangeyo gin aye kwo. jami weng dong in inyedo anyeda ma nyodo irutu gin mo ma dong weko in irut madii dong peke. En onongo giwacci ni gap tye ka kenyo. Man ego ni weng lok akur eh man tam ma agamo bot boys ki bot anyiras akelo gi kacelu ayaro botwu. Itye ka nene ape kit ki loko mo mapol Tim ber icer i YouTube i ka boko lok ki gunya idi mere ni wano mere ki boko lok subscribe button ka idiyo ni eno ni wa bedo ka boko lok atye ka maleng ma wa mede nino ducu labongo lworo man wer ikin pwony man yamu kacel ki lok kinga, ci molge lok adiga ati ma gwa aye ba diga atika ngwec kom lengo pire tek.